eleni yn flwyddyn arbennig o bwysig i ni. Dyn ni'n dathlu y 60 y Cyngor Llyfrau ac of course mae'n teimlo fel hanes mawr uh, tu ôl y corff hwn. Uh, dech, uh, dechreuodd y corff yn 61, i uh, gefnogi yr diwydiant coeddi yng Nghymru, uh, achos ar y pryd oedd yna lot o problemau logistics, sut i gefnogi llyfrau o'r ansawdd, sut i sicrhau amrwymiaeth yn y machnad, ac dyna oedd yr prif gyrrwr tu ôl sefydlu yr Cyngor Llyfrau. Mae'r Cyngor Llyfrau yn corff sy'n noddi ar y diwydiant cyhoeddi, a mae hwn yn eitha bwysig, dwi'n meddwl, fel cyd-destun. So, dyn ni'n am adeiladu yr, yr busnes, y diwydiant yng Nghymru. Dyn ni'n uh, delio gyda'r gweis sy'n gwneud ceisiadau i ni. Dyn ni hefyd yn cefnogi siopau llyfrau, cylchgronau dyn ni'n noddi, am hyd yn oed platfformiau sy'n dim ond yn digidol. Dyn ni'n gwneud gwahaniaeth gan sicrhau bod yna amrywiaeth, bod llyfrau sy'n werth fawr i gyhoeddi yn cael eu cyhoeddi. Ac ambell waith, mae hwn yn llyfr bach barddoniaeth sydd ddim yn gwerthu miloedd, ond sy'n bwysig i ni weld diwylliant. Dwedodd rhywun unwaith am deledu bod um, pobl sydd yn gweld hunain ar y teledu yn dechrau credu bod nhw ddim yn bodoli. Mae hwnna hefyd yn wir am lyfrau. Mae'n rhaid i chi cael llyfrau sydd fel drych, os liciwch chi, i'r gymdeithas ble ni'n byw heddi. Dwi'n cofio yn gynnar iawn pan o'n i'n dechrau sgwennu, teimlo'n ansicr iawn o'r pethau ymarferol, fatha sut mae'n gweithio, sut sut dwi'n mynd ati i gyhoeddi nofel, yym. a faint dwi fod i gael yn halu, a, a pethau yma, da ni ddim wir yn dda iawn am siarad amdanyn nhw. Um, pwy sy'n bia'r hawlfraint a, a teip yna o beth. Ac un o'r pethau gwych ydy, er fod y cyngor llyfrau yn sefydliad mawr sy'n gallu helpu rhywun sy'n dechrau neu ar y daith, Dwi wastad yn teimlo bod o ddim yn teimlo fel sefydliad yym di-wyneb amhersonol. O'n i'n fab i siop lyfrau, mam a dad 'di agor siop lyfrau yn Llanrwst yn ôl yn y pumdegau. Rŵan, yn y cyfnod yna, dosbarthu oedd gwaith y Cyngor Llyfrau. Dwi'n cofio, co plentyn, mynd hefo mam a dad i Aberystwyth ar dro weithiau a galw i fewn O, rhyw hen stordai, strydodd Cefn, a mi fydd dod o'na hefo bocsys, a fi o'n gorau cario bocsys. Ac wrth gwrs, dolen bwysig iawn rhwng gweisg a'r siopa. Dyna, dyna swyddogaeth cynta y cyngor llyfrau. Wedyn ar ôl i mi sefydlu gwasg, yn fuan iawn, mi ddoth y cyngor llyfrau i ddosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Cyn hynny, gwasg Prifysgol Cymru oedd yn gwneud hynny. Mi fuodd yna newid mawr yn syth. Oedd gen y cyngor llyfrau ddiddordeb mewn ansawdd y, y llyfrau, um, o ran diwyg nhw, o ran y, y, yr iaith, y golygu, a hefyd oedden nhw'n llenwi bylcha neu beidio. Ac felly, dyma na newid felly pwyslais, nid cynhyrchu hyn a hyn o niferoedd oedd yn bwysig, ond sut fath o lyfrau. Pan ddoes i fewn i'r byd cyhoeddi ddechrau, oedd yna lawer iawn o lafur cariad. Pobl yn sgwennu llyfrau, er mwyn yr iaith math o beth 'lly. O'dd rhaid cael mynd â fo gam ymhellach ac wedyn o'dd rhaid cael modd i gomisiynu awduron a darlunwyr a dylunwyr ac mi lwyddodd y Cyngor Llyfra' i ennill clust y gwleidyddion yn y Senedd Cymru a chyn hynny yn y Swyddfa Gymreig fel bod 'na arian ar gael i gomisiynu'r donia' creadigol yma felly dyma 'na ddolen newydd felly rhwng y byd cyhoeddi drwy'r Cyngor Llyfra' hefo'r efo'r creadigrwydd yng Nghymru o ran sgwennu ac o ran diwyg. Mae'r pentwr yma o lyfrau, yym, bydde ddim un o'r rheiny 'di gweld golau dydd oni bai am y Cyngor Llyfrau. So mae ambell un o'r rhein wedi cael milodd yy i talu am yr amser i'w sgwennu nhw, a mae rhai o nhw wedi'n cael llai o arian, ond wedyn hwnna sy'n prynu'r amser i fi eistedd yn y stafell gefn a a sgen ni, a mae'n job, dwi'n neud e fel job swyddfa, gwitho wyth awr y diwrnod ambell waith mwy na hynny, ond ie, heb y nawdd hynny, fydde lot o rhein falle heb i sgen ni, heb yy yn sicr gweld y gol y dydd ar yy silff lyfre neu mewn siop. Heb yr nawdd y, y Llywodraeth Cymru, dyn ni'n rhoi, dydy e ddim yn bosib i'r diwydiant uh, cyhoeddi drwy'r Gymraeg i bodoli. Mae rhaid i chi cael yr er bobl sy'n prawf ddarllen, sy'n darlunio, sy'n arlunio. Mae rhaid i chi cael y golygyddion.
Mae'n grefft i fedru golygu nofel heb olygu llais yr awdur allan o'r nofel. A dwi'n gwybod fysa'n nofela fi Dwi'n dwi yn gwybod os fysyn nhw'n ddarllenadwy heb olygu iddi fod yn holl o onest.
Wedyn mae yna dylunydd sy'n gwneud y, y, y cloriau. Meddylwch chi sut mae cloriau llyfrau yng Nghymru wedi gwella. Nawr, maen nhw'n edrych yn lyfrau rili really pert ac dyniadol. Ond mae'r llyfrau yna wedyn yn, yn cadw argraffwyr i fynd, yn cadw cadwyn y gyhoeddwyr i fynd, a'r cadwyn y gyhoeddwyr ni yn aml iawn wedi cael ei lleoli yng nghefn gwlad. Felly, mae hwn yn ddiwydiant pwysig iawn i gefn gwlad ac i'r diwylliant bant o'r dinasoedd a drefi yng Nghymru. Am ar rôl y Cyngor Llyfrau dros y deunaw mis dwytha, mae'r gefnogaeth dan ni wedi gael drwy hyn i gyd, a dan ni'n dal i gael o, wedi bod yn anhygoel. Dyn ni'n llais i'r diwydiant a dyn ni'n gallu trafod gyda Llywodraeth Cymru am yr angen yr, ac y werth mae diwydiant yn rhoi yn ôl i'r cymuned, i'r economi. Da ni wedi sefydlu Cyhoeddwyr Cymru Publishing Wales a'r bwriad rwan ydy i ni drwy'r Cyngor Llyfrau gael stondin mewn ffeiriau llyfrau rhyngwladol lle bod ni'n medru gwerthu'n cynnyrch a gwerthu yn cynnyrch i'w addasu i ieithoedd eraill. ledled y byd.
Mae siopau annibynnol yng Nghymru yn cynnig yr holl ffenest siop am bob math o llyfrau, ac of course maen nhw'n nabod eu cwsmeriad nhw hefyd. Creu cymuned yw e, really, yn hytrach na jyst rhywun yn dod mewn i brynu rhywbeth ac yn gadael eto. Dyden ni ddim yn siop mewn gwirionedd, naw tan hanner 'di pump. A dyna chi, dyn ni wedi cael eich pres chi, ffarwel. Dyn ni'n fwy na hynny. A, a, a mae'n perthynas ni hefo y gymdeithas yn, yn hollol wahanol i lot fawr o siopau. Mae pobl yn dod mewn, um, maen nhw moyn prynu llyfr, dyn nhw ddim cweith yn siŵr beth maen nhw moyn. Felly, ni'n neud yn siŵr bod ni'n gwybod beth ni'n gwerthu. A mae beth sydd ar y silffoedd fan hyn di cael ei ddewis uh, yn, yn ofalus iawn. Bydden ni ddim yn gallu bodoli fel un ni heb y cyngor llyfrau. Mae'r perthynas gyda'r rep sydd gyda ni, mae hi ar draws beth sy'n dod mas, pryd mae fe'n dod mas, a beth mae pobl yn yr ardal mae'n lyco darllen hefyd. A mae'n gweud, reit, fi'n gweud ddylech chi cael hwn i fewn a dyna beth ni'n neud a wedyn ni y diwrnod maen nhw'n cyrraedd mae pobl yn dod mewn i brynu nhw. Felly mae dysgu gan y cyngor llyfrau jyst i bod yn, yn beth ffantastig. Mae'n perthynas ni hefo'r ganolfan, hefo staff y ganolfan, wastad di bod yn ei dda, ynde? yn dallt yn anghenion ni ac yn dallt broblemau yn codi. Mae back catalogue gyda nhw o lyfrau sy'n mynd nôl blynyddoedd. Felly mae pobl yn dod yma ac yn gofyn am bethau sydd ddim gan pobl arall ac ni'n gallu cael nhw o'r cyngor llyfrau sy'n beth gwych. Mi rydyn ni heddiw yn gallu archebu um, Bedair awr ar hugain ymlaen llaw, ond mae'r llyfrau yma. Mae'r ffaith bod y Ganolfan Dosbarthu yn gweithio mor grêt ac mor gyflym a bod y dewis 'na fan'na rili yn helpu ni wedyn ni i gallu cynnig y gwasanaeth 'na i'n cwsmeriaid ni.
Mae amrwymiaeth yn pwnc hynod o bwysig ac mae hwn yn bendant yn un o rif blaenoriaethau i ni. Mae 'na sawl llwybrau, of gwrs. Un sy'n eitha amlwg, themâu a bobl sy'n sy ysgrifennu a sy'n darlunio llyfrau, a themâu sy'n cael eu cafro yn y llyfrau, ond hefyd mae rhaid cofio y bobl yn comisiynu beth maen nhw'n licio, beth maen nhw'n mwynhau a beth mae, mae nhw'n cyfarfus gyda. So i gael yr, y, newi, um, y newidiadau yn yr, yn yr ochr golygol a comisiynnu yn holl bwysig. Ac wrth gwrs, i'r Cyngor Llyfrau, mae'n bwysig bod dyn ni'n cael yr amrwyedd o ran ein staff ni hefyd. O ran y gwaith, mae yna lot o waith i wneud i, i gefnogi'r cyricwlwm newydd. Ac wrth gwrs, um, mae eisiau sicrhau bod yr diwydiant yn cadw lan gyda dytlygiadau ar ochr digidol. Purpose ni yw'r i cael bobl i ddallen, i mwynhau, ac gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud yn siŵr bod hwn yn, yn digwydd yng Nghymru. Os oes 'na bobl sy'n teimlo fatha bod 'na ddim llyfrau Cymraeg iddyn nhw, mae'r Cyngor Llyfrau yn chwilio yn gyson am y bobl yna ac isio creu llyfrau i'r bobl yna, a maen nhw yn creu llyfrau i'r bobl yna.